Erokamano nyikwa Ramoga Jwang', Omolo sa achiel ma midhiambo kama rwaki e winjo weche manyien adimba. Nyinga en Ajwang' Junior. ji ariyo moko pod okwamo e aora ma Ruiru kuom seche sani madirom apar gabich bang' lori mane giidho bayo yo kendo tuomo ohinga manie geng apaya noendi ma Thika Road. Juda. Obila mag okwach kich ondhiyo achich manyocha picha mar CCTV kata wang' dede omako kamayo jalimbe moro mwandune e apaya noendi Mangong'. Machielo bende en ni obila omako miyo moro ma jahigni prabich kod auchiel kaachiel kod wuode bang' nego wuon-gi kendo wito ringre e aora e kaonti onogo ma Bomet. Nyikwa Ramogi Ajwang' en ni duol makedo ne kod mibadhi EACC omako jalup komishona ma Roysambu Mercy Kivoi kuom kawo asoya maromo omenda gana prabich ir jadak moro Mathare mondo oduokne mwandu mane sirkal oketho. Mago gi mamoko nyikwa Ramogi Ajwang' arwakini machiegni. En ni ji ariyo moko pod okwamo e aora ma Ruiru kuom seche apar gabich nyaka sani bang' lori ma ne giidho bayo yo kendo tuomo ohinga ma nie geng apaya ma Thika Road. Kane oyango wechegi eki kamanda mar obila e sub county no endi ma Roy Sambu wacho ni oganda go eki pod dhi nyime koda, koda ka jogo eki ma manyogi pod nige chenro nogo mar manyo ringrego eki ma koro to sani endi ichich ni di ipoka pi mamol oterogi gi kata bende gidhi gi pinyno endi mamol mar aora Ruiru. Okwa jodak go eki manie alworano endi mondo one ni odak akicha gi aorano endi masani koro masira makoch ma kamano endi otimore kendo bende menyo mar ringre ji ariyogo eki pod dhi nyime. en ni obila mag okwanch kich ondhiyo achich manyocha picha mar CCTV kata wang' dede omako kamayo jalimbe moro mwandu ne apaya noendi Mangong. Achijno igeno ni biro dhi chwale e nyim doho mondo odwok penjo kuom bende mibadhi kata chilo momiyene ka onenore wang' bende dede odiochieng'no mosekalo kawachore ni obilago eki ne ogoye gono e kar dak moro e kar dak mongowore ma Madhare kama bende nochwale kanyo endi e od ang'ech kigeno ni ibiro dhi chwale e nyim doho mondo ong'adne ketho kuom mano endi ma bende otimo komayo godo jalimbe moro ma bende nyocha otimo limbe pacho kaendi. Kapod wan mago eki matuch e kor gwenge en ni obila omako miyo moro mane manigi higni prabich kod auchiel kaachiel kod wuode bang' nego wuon-gi kendo wito ringre e aora e kaunti ma Bomet. Maendi en lipot mane ochwale kobila kod jodak gogo eki ma Bomet ka giwacho ni ne giduogo gifwenyo wachni achien bang' bende muya ma fut wuok e aora onogo kendo jodak ma alworano endi wacho ni jogo eki ok osebedo kodak gi kwe kuom kinde malach. Igeno ni biro dhi chwalo achijegi eki e nyim doho mondo gidwok penjo kuom ketho ma kamano. Ka waringo wadhi e kor gwenge, en ni bende jotije machon mar kambi sukari ma Mumias koro kwayo mondo ochulgi osara margi mosedeko kuom sani higni ang'wen kendo koro giywak ni ngima osebedo matek tweta ka moko kuomgi ok nyal keto chiemo e mesa. Bende kane giloso gi AJ Media gimedo kwayo sirikal ma sani endi mondo ne ni wechego eki mag bende chiemo kata mago eki mag omenda magi mane odeko ma ok ochulo timnegi mapiyo. Wira bende ngima ok osebedo mayot kodgi nyaka bende sirkal manie loch ne donje loch kendo ok osebedo kochopo singo mane otimnegi e kindego eki mag kisera mag ombulu. Bende nyikwa Ramogi Ajwang', moko kuom jo od bura mag Azimio la Umoja owuok oko mar od bura e kinde ma somo mar bajet dhiyo nyime. Oganda go eki kotelnegi kod Opiyo Wandayi owacho ni koro to giwuok oko mar od bura ka isomo bajet nikech ogimor gi kaka chenro mar goyo ombulu ne ota e odiechieng'no endi manyoro. Bende kane giloso kod AJ Media giwacho ni sirikal mane loch sani endi ok osebedo koketo maino magi e wechego eki mag bende ng'iyo ngima ja Kenya ma bende sani koro to kali e ngimano iyi matek tweta wira bende wechego eki mag ngima oseidho malo nyikwa ramoga jwang' mane makelo e giko winjo weche manyien kamagi e thuond weche ma wamiyo pek Moko kuom jo od bura mag Azimio la Umoja owuok oko mar od bura e kinde ma somo mar bajet dhiyo nyime. Jotije machon mar kambi Sukar mano endi ma Mumias kwayo mondo ochulgi osara margi mosedeko kuom higni sani ang'wen Ka koro giywak ni ngima osebedo matek e tweta kendo moko kuomgi ok nyal keto chiemo e mesa. Obila omako miyo moro ma jahigni prabich kod auchiel kaachiel kod wuode bang' bende nego wuon mare kendo wito ringre e aora moro e kauntino endi ma Bomet. Nyikwa Ramogi Ajwang' mane makelowa e giko winjo weche manyien ma sa achiel kane isomoni kod an Ajwang' Junior. Watudre kanyo endi komolo sa adek mar otieno kama bende abiro duogo gi wechego eki gi kukugi. Med kete mana kaendi.